Намаз сүзе гарәпчәдә саләт сүзе белән йөртелә. Аның телдәге мәгънәсе дога, үтенеч, мактау дип тәрҗемә ителә. Ә шәригатьтә намаз ул тәкбир белән башланып, сәлам бирү белән төгәлләнгән, билгеле бер шартларда Билгеле бер гамәлне кылу. Биш вакыт намазны уку һәрбер иман китергән бәндә өчен фарз гамәлләрдән булып тора. Ә фарз сүзе үзе үтәргә тиешле гамәл дип тәрҗемә ителә. Биш вакыт намазны беренче тапкыр Мәккә шәһәрендә Миграҗ вакыйгасыннан соң укый башлыйлар. Биш вакыт намаз, иман китергән бәндә өчен Аллаһ Сүбхәнә вә Тәгалә тарафыннан бирелгән иң зур бүләкләрнең берсе булып тора. Һәм аны Раббыбыз, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вә сәлләмне җиде кат күккә күтәреп, Аның өммәтендәге һәр кешегә иксез-чиксез рәхмәтен, намазны бүләк итте. Намазның төрләре белән танышып үтәбез. Беренчедән, фарз намазлар. Алар ике төрдә була, фарз гайн һәм фарз кифая. Фарз гайнга Көндә укыла торган биш вакыт намаз һәм җомга намазы керә. Фарз гайн төренә кергән намазларны һәр кеше үзе укый һәм үзенең бурычын Раббысы каршында үти. Ә җеназа намазы ул фарз кифая булып тора. Бу җәмәгать өстендәге торган бурыч һәм аның үтәлеше буенча мәхәллә җәмәгате җавап бирә. Намазның икенче төре булып вәҗиб намазлар тора. Моңа витр вәҗиб, нәзер ителгән намазлар һәм казага калган намазлар керә. Намазларның өченче төре булып сөннәт намазлар килә. Бу намазлар үзләре өч төркемгә бүленәләр. Беренче сөннәт намазлар ул сөннәт муаккадә, Бу намазларны Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вә сәлләм һәрвакыт укыган. Алар фарз намазлары алдында яки ахырында укыла һәм барысы бергә 12 рәкагать тәшкил итәләр. Аларны санап үтәбез. Иртәнге намаз алдыннан 2 рәкагать, өйлә намазы алдыннан 4 рәкагать, өйлә намазыннан соң 2 рәкагать, Ахшам намазыннан соң ике рәкагать, ясту намазыннан соң ике рәкагать. Алар барысы бергә унике рәкагать тәшкил итәләр. Бу намазларга тәрауих намазы да керә. Мөстәхәб намазларның кайбер төрләре белән танышып үтәбез. Бу намазлардан духа намазы, истихара, хаҗәт Тәүбә намазлары, кояш яки ай тотылганда укыла торган намазлар, яңгыр сорап, тәһарәт алгач, мәчет эченә кергәч укыла торган намазлар да бу намазлар төркеменә керәләр. Сөннәт намазларының өченче төре, нәфел намазлар. Алар берәр төрле сәбәп белән яки сәбәпсез рәвештә укылалар. Кайбер сәбәпләрне санап үтәбез. Хаҗ гамәлләре алдыннан ихрам киемен кигәч укыла торган ике рәкагать намаз, сәфәр алдыннан һәм сәфәр Тәмам булгач укыла торган ике рәкагать намаз. Берәр дога кылыр алдыннан укыла торган намазлар, болар барысы да нәфел намазлар төркеменә керәләр. Алдагы дәресләребездә без аларның төрләре белән, уку тәртипләре белән, Танышырбыз, иншә Аллаһ. Ә хәзер намазның шартлары белән танышабыз. Намазның шартлары, икенче төрле намазның тышкы фарзлары дип тә йөртеләләр. Чөнки аларның берәрсе үтәлмәсә, Намаз үзенең дөреслеген югалта. Намазның алты шарты бар. Беренчесе, хәдәстән чистарыну. Ягъни, тәһарәт, госел, йә булмаса, тәяммум алу. Моңа далил булып, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вәссәламнең сүзләре Имам Бухари һәм Имам Муслимның хәдисләр җыентыгында килә. Бу хәдистә тәһарәтсез кешенең намазын Аллаһ кабул итми, ул тәһарәт алганга кадәр, диелә. Икенче шарт булып нәҗестән чистарыну килә. Намаз укый торган урынның чиста булуы. Киемнең һәм тәннең чиста булуы икенче шартның асылын тәшкил итәләр. Өченче шарт булып кыйблага юнәлү килә. Моның асылында Кәгъбәнең үзенә юнәлү килә. Әгәр дә Кәгъбәнең кайсы тарафта булуы төгәл билгеле булмаса, кыйбланы чамалап уку да рөхсәт ителә. Моңа далил булып Бакара сүрәсенең 144 нче аяте килә, Йөзеңне юнәлдер Хәрам мәчете эчендәге Кәгъбәтуллаһка. Кайда гына булсагыз да, Намаз укыганда йөзләрегезне Кәгъбәтуллаһка юнәлтегез, диелә. Дүртенче шарт булып ният кылу килә. Ният ул күңелдән нәрсәдер эшләргә теләк белдерү. Ният ике төрдә була. Беренчедән, үзең кайсы намазны укыганыңны ниятлисең. Икенчедән, имамга иярү нияте белән дә намаз укырга мөмкин. Бишенче шарт булып, гаурәтне каплау килә. Ир-атларның гаурәте кендегеннән алып, тез капкачының аскы өлешенә кадәр. Ә инде хатын-кызларның Йөзләре, беләзеккә кадәр ике кулы һәм тубыкларга кадәр аякларыннан кала, калган бөтен тәне гаурәт санала. Моңа өстәп, әйтеп үтәбез, кием үтә күренмәле булырга тиеш түгел. Аның аркылы тәннең төсе Беленерлек булмасын. Ә инде соңгы алтынчы шарт, ул намазның вакыты керү. Намаз укырга җыенучы кеше намаз вакыты кергән булуында шикләнмәскә тиеш. Моңа далил булып, Ниса сүрәсенең 105 нче аяты килә. Дөреслектә намаз вакыты билгеләнгән фарыз гамәл итеп йөкләнелде, диелә. Ә хәзер намазның рөкеннәре, эчендәге фарызлары белән танышабыз. Намазның фарызлары алты. Әгәр дә бу гамәлләрнең берсе генә дә төшеп калса, намаз үзенең дөреслеген югалта. Шуңа күрә игътибар белән намазның һәрбер фарз гамәлен яхшы итеп истә калдырырга тырышырга кирәк. Беренче булып тәкбир тәхрим. Кереш тәкбир. Аллаһу әкбәр дип әйтү тора. Икенче булып кыям басып тору. Фарз һәм ваҗиб намазларны басып уку килә. Өченчедән булып кайраат намазда Коръән уку. Сөннәт һәм ваҗиб намазларының һәр рәкәгатендә, фарз намазларының беренче ике рәкәгатендә сүрә, бер озын яки өч кыска аять уку тора. Дүртенче булып Рокугъ кылу, бил бөгү килә. Бишенчедән, сәҗдә кылу, җиргә маңгай, борын, кул һәм тезләрне тидергәнче иелү. Ә инде соңгы алтынчы гамәлләрдән булып, намазның соңгы рәкагатендә Әттәхият догасы уку микъдарында утырып тору.